Pnawn da a chroeso i weminar Dysgu Carlam. Rydym yn gobeithio eich bod yn cadw'n iawn. Byddwn yn edrych heddiw ar rai o'r adnoddau Dysgu Carlam sydd ar gael yn y Ganolfan Gefnogaeth Gwe. Mae'r adnoddau hyn wedi'u creu i gefnogi eich disgyblion ddatblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd, boed yn y dosbarth neu o bell. Manon Davies ydw i, rydw i'n ymgynghorydd cefnogi gwelliant ar gyfer mathemateg a rhifedd cynradd. Pnawn da, Anna Hughes ydw i a dwi'n ymgynghorydd cefnogi gwelliant Cyngor Sylfaen. Pnawn da, Gwawr Thomas ydw i a dwi'n hefyd yn ymgynghorydd cefnogi gwelliant yn y Cyngor Sylfaen. Yn y cefndir mae ganddon ni Catrin Fflur Roberts, ymgynghorydd cefnogi gwelliant, sy'n mynd i ymuno hefo ni heno 'ma i ateb eich cwestiynau. Hefyd, diolch enfawr i Hywel Roberts sydd yn y cefndir yn rhedeg y sesiwn. Diolch i ti, Hywel. Os oes gennych unrhyw gwestiwn yn ystod y sesiwn, mae cyfle i chi holi drwy'r chat, a cofiwch ein bod bob amser ar gael drwy'r e-bost llythrennedd ar ddiwedd at gwegogledd.cymru. Mae'r Women ar y Pnawn 'ma wedi rhannu'n adrannau gwahanol sy'n rhoi blas i chi o'r amrywiol adnoddau. Fe fyddwn yn cyflwyno pob rhan wrth iddi fynd yn ei blaenau, ac fe fydd dolen o recordiad o'r cyflwyniadau yn cael ei uwchlwytho i Ganolfan Cefnogaeth Gwe, fel bod modd i chi wylio pa bynnag ran sy'n berthnasol i chi. Mae'n bosib y bydd angen i chi glicio i ddod y sgrin yn fwy pan fydd y cyflwyniadau ymlaen, gan bod yn ymddangos ychydig bach yn fach fel arall. Drosodd i chdi rwan Hywel, diolch iti. drwy'r ganol. Prynhawn da bawb. Fel rhan o'r gweminar heddiw, hoffwn gyflwyno'r adnoddau Dysgu Carlam sydd ar gael i ysgolion drwy'r Ganolfan Gefnogaeth Gwe. Mae'r Ganolfan Gefnogaeth yn cynnwys yr holl adnoddau sydd wedi'u creu gan gwe yn ystod y cyfnod Covid. Os nad ydych chi'n gyfarwydd â Chanolfan Gefnogaeth Gwe, bydd arweiniad pellach yn yr ail ran o'r sesiwn. Yn gyntaf heddiw, rydym am rannu enghreifftiau o ddilyniannau dysgu i gefnogi addysgu a dysgu sgiliau llythrennedd a rhifedd ynysig penodol, yn y cyfnod sylfaen ac yng nghyfnod allweddol 2. Yn ail, rydym am gyflwynio adolygiad o dystiolaeth sydd yn edrych ar raglenni ymyrraeth llythrennedd a rhifedd. Byddwn yn cyflwyno gweminarau sy'n canolbwyntio ar strategaethau addysgu a dysgu yn y dyfodol agos. Bydd manylion yn cael eu rhannu drwy Bwletin Gwe. Bwriad yr enghreifftiau o ddilyniannau dysgu neu'r modelau dysgu yw helpu athrawon i ganolbwyntio ar y sgiliau a gollwyd neu sy'n ddiffygiol, tra bu'r dysgwr gartref. Dylid defnyddio prosesau asesu ar gyfer dysgu syml i adnabod y meysydd hyn. Mae'r modelau yn targedu rhain drwy ynysu'r sgiliau, eu haddysgu'n uniongyrchol ac yn eu hymarfer a'u hadolygu. Bwriedir iddynt eistedd ochr yn ochr â'r modelau dysgu cyfunol ehangach a'u hategu, a hynny am go hyd ag y bo angen. Mae pob model yn ynysu sgiliau iaith neu lythrennedd, mathemateg neu rifedd, a'r bwriad yw rhoi hwb i'r sgiliau allai fod wedi cael ei anghofio dros y misoedd diwethaf. Gwneir hyn yn bennaf drwy siarad a darllen, trafod a chydweithio gyda phwyslais mawr ar fwynhau. Mae'r adnoddau digidol sydd ar gael ar Hwb yn cael eu defnyddio'n helaeth ym mhob model, ac yn gadael i'r rhyngweithio hwn ddigwydd hyd yn oed os mai dysgu o gartref mae'r plant. Mae dau beth y mae angen i ni bwysleisio yma. Enghreifftiau yw rhain yn unig o'r hyn y gellir ei greu. Mae angen i aeddasu a'i newid i fod yn addas i beth yn union sydd angen ar eich dysgwyr ar hyn o bryd. Felly, mae angen iddynt fod wedi selio ar eich asesiadau ffurfiannol cychwynnol chi gan fod y plant yn yr ysgol. Ac yn ail, gyda'r sefyllfa rhannol gau ysgolion yn dod yn fwy o realiti bob diwrnod, mae'n bwysig cofio bod y modelau hyn yn dangos sut y gellir addysgu a dysgu o'r ysgol ac o bell. Felly, mewn geiriau eraill, gellid defnyddio'r rhain gyda phlant yn y dosbarth yn llawn amser, gan fod modd gwneud y gweithgareddau'n rhannol o dan eich arweiniad ac yn rhannol annibynnol. Golyga hyn bod modd ei gwneud o bell hefyd, fel modelau dysgu cyfunol, gan ddefnyddio adnoddau digidol i wneud hynny'n bosibl. Darn o gyngor yma fyddai i chi ofalu bod eich dysgwyr yn gwybod sut i ddefnyddio'r holl adnoddau digidol tra gallant wneud hynny gyda chi yn yr ysgol. Mae'r cylch dysgu'r modelau yn seiliedig ar fodel Education Endowment Foundation, yr EEF, Mae'r Education Endowment Foundation yn elusen annibynnol a sefydlwyd yn 2011 i wella cyrhaeddiad addysgol y disgyblion tlotaf mewn ysgolion. Ei nod yw cefnogi athrawon ac uwch arweinwyr drwy ddarparu adnoddau ar sail tystiolaeth ac ymchwil i wella'r dysgu ac addysgu. Y bwriad yw i'r athro ddysgu'r sgil yn yr ysgol i ddechrau. Gweler penawdau cartref neu ysgol, fel sesiwn ddysgu dan gyfarwyddyd. Yna, ei hatgyfnerthu â gweithgareddau datblygu dilynol gartref i gwblhau'r cylch dysgu. Yn amlwg mae'r adrannau hyn yn hyblyg a gallent cael eu cyflwyno yn yr ysgol neu gartref gan y dysgwyr hynny sy'n hunanynysu neu mewn cyfnod clo. Mae'r cylch yn dechrau gyda ysgogi'r disgyblion, canfod eu gwybodaeth blaenorol, gweithio allan yr hyn mae dysgwr eisoes yn ei wybod am y sgil, drwy strategaethau asesu ar gyfer dysgu syml, ac i ba lefel y gallent ei gymhwyso, ac yna selio unrhyw ddysgu dilynol oddi yno. Y cam nesaf yw egluro, dysgu strategaethau'n benodol i ddisgyblion mewn camau bach, a helpu'r dysgwr i weithio allan sut a phryd i'w ddefnyddio drwy weithgareddau syml. Y cam nesaf yw ymarfer, helpu disgyblion i ymarfer y sgiliau hyn, gan eu hail-adrodd i ddatblygu eu hannibyniaeth. Mae hyn yn rhywbeth a allai fod wedi golli yn ystod y cyfnod cartref. Yna, helpu'r disgyblion i fyfyrio ar yr hyn maen nhw wedi ddysgu ar ôl iddyn nhw gwblhau pob gweithgaredd neu pan maen nhw'n dychwelyd i'r ysgol neu'n rhannu eu gwaith gyda chi ar-lein. Y cam olaf yw adolygu, mynd yn ôl i'r dechrau a meddwl ble mae lefel eu sgiliau nawr a beth sydd angen iddyn nhw wneud nesaf. Efallai y bydd angen i chi ailadrodd y cylch eto trwy newid neu gynyddu her y gweithgareddau, neu efallai gallwch symud ymlaen i faes arall. Yma gwelwn enghreifftiau o math o fodelau llythrennedd a rhifedd sydd ar gael. Cofiwch nad yw hon yn restr gynhwysfawr. Dylai fod yn bosibl diwygio un o'r modelau hyn i weddu anghenion eich dysgwyr, gan ddefnyddio'r rhain fel canllaw. Bydd cynnydd pob dysgwr yn wahanol, ond o leiaf y byddwch chi'n gwybod bod y broses rydych chi'n ei ddefnyddio yn seiliedig ar ymchwil gadarn i strategaethau addysgu a dysgu. sydd ar gael. Dyma enghraifft o un o'r modelau sydd ar gael. Rydym wedi dewis yr un yma oherwydd mae'n cyfuno sgiliau rhifedd a llythrennedd, o safbwynt llafaredd ac felly mae'n sail ar gyfer datblygu sgiliau rhifedd. Fe welwch mae'n cyfeirio at y sgiliau ffocws a'r gynulleidfa darged, sydd yno fel canllaw cofiwch, felly gellir ei addasu'n hawdd. Mae gennych glip sain sy'n amlinellu'r egwyddorion allweddol y modelau sy'n ei gwneud yn haws i chi ei rannu eto â chydweithwyr. Ac yna, crynodeb ysgrifenedig o'r egwyddorion hyn. Ym mhob model, mae gweithgareddau i'w gwneud ar-lein a ddim ar-lein, yn gwyrdd a piws. Mae'n nodi dysgu ac addysgu yn y cartref ac yn yr ysgol. A gwelwch hefyd gysylltiadau i wefannau ac adnoddau. Mae'r holl weithgareddau yn hyblyg a mae modd eu haddasu, ar gyfer dysgwyr sy'n llawn amser yn yr ysgol neu sy'n dysgu gartref. Felly, er enghraifft, os edrychwch chi ar yr adran gyntaf, yr ysgogi, ble mae'r athro'n canfod gwybodaeth flaenorol, mae'r model yn awgrymu i'r athro gynnal sgwrs anffurfiol gyda grŵp o ddysgwyr am lun, a gofyn pob math o wahanol gwestiynau, er mwyn asesu'n ffurfiannol ble mae'r plant arni efo'u gwybodaeth a'u dealltwriaeth. Petai'r dysgwyr gartref, byddai hyn yn fwy cymhleth, ond mae ffyrdd i addasu. Os yw eich ysgol yn hapus i ffrydio'n fyw, yna gelli gwneud hynny bron yn yr un ffordd. Cofiwch gyfeirio at ganllawiau Llywodraeth Cymru ar hyn. Os ddim, yna y gallwch ailwampio ychydig a'i wneud mewn ambell i ffordd wahanol. Gallech ei wneud ar ffurflen Forms, ar-lein ar hwb fel bod y plant yn cyflwyno eu hatebio. Gallwch ei wneud ar ffurf gweithgaredd mapio meddwl, ble mae plant yn ateb eich cwestiynau naill ai ar fideo neu ar daflen ateb ac yn anfon eu hymatebion. Neu ar ffurf gweithgaredd cynhesu i'r plant i wneud gyda aelodau'r teulu os yw hynny'n gweithio iddynt. Y peth pwysicaf yw bod y plant yn dod i arfer ddefnyddio'r eirfa gywir eto, yn holi ac yn ateb cwestiynau'n effeithiol, ac yn ymarfer hyn yn drefnus drwy weithgareddau dilynol. Yn yr enghraifft hon sy'n edrych ar eirfa leoliadol, chi sy'n dewis y llun, felly gallwch ddewis un sy'n gweddu y testun neu'ch thema ac fel hynny gallwch chi blethu ar dysgu ehangach. Felly, pe baech chi'n darllen nofel ddosbarth, er enghraifft, neu stori fer, defnyddiwch lun sy'n gysylltiedig ag hynny. Ble bynnag bosibl, mae'r modelau'n ceisio cael plant i fynd ati a rhyngweithio'r tu allan, sy'n mor bwysig i les ein dysgwyr. Gallwch weld hynny yn y model hwn. Dibynnir ar dechnoleg wybodaeth, ond nid yw hynny'n golygu mai o gartref yn unig mae rhaid ei gwneud. Gellir gwneud y gweithgareddau Technoleg Gwybodaeth a Thu Allan yn yr ysgol hefyd, gyda'r plant yn cadw pellter cymdeithasol ac yn cyd-weithio ar yr un pryd. Y bwriad gyda rhai gweithgareddau yw atgyfnerthu ac ymarfer rhai sgiliau penodol, felly nid oes rhaid eu gwneud i gyd bob tro. Mae'n well dewis y rhai sy'n gweddu orau i bob dysgwr a'i sefyllfa. Os ydych chi'n defnyddio ymyrraeth ddarllen fasnachol neu stratigaeth rifedd fel SafeMed yn eich ysgol, bydd y mathau hyn o weithgareddau yn cyd-fynd yn dda. Os nad ydych yn gyfarwydd â ymyraethau llythrennedd a rhifedd, byddwn yn siarad am rhain yn nes ymlaen. Y gweithgaredd olaf ar y model hwn yw'r dysgwr yn gwneud map trysor, cyfeiriannu, cwrs rhwystra, unrhyw beth yn ymwneud â'r sgiliau maent wedi'i ddatblygu. Mae hyn yn hanfodol oherwydd mae'n gadael i'r ddysgwr ddefnyddio'r sgiliau hyn ochr yn ochr â chymaint o sgiliau eraill, mewn cyd-destun ehangach ar draws y cwricwlwm. Mae'r modelau i gyd mewn ffurf dogfen Word, gallwch lawrlwytho ac addasu fel bo'r angen. Os hoffech chi archwilio adnoddau pellach a all gefnogi rhai o'r gweithgareddau hyn, mae ystafell ddosbarth Google Cyfnyllyddol 2, lle byddwch yn dod o hyd i bob math o adnoddau unigol a dolenni i gefnogi pob maes. Gellir gweld y cod ystafell ddosbarth ar waelod pob un o'r modelau. Mae pob model yn cynnwys dolenni i fideos y byddwch chi fel ysgol efallai yn eu hanfon at rieni, i gynnig cefnogaeth mewn agweddau penodol o lythrennedd a rhifedd. Mae'r rhain yn glipiau cyflym a syml y gellir eu gwylio ar ffôn symudol unrhyw byd, unrhyw le.

Dyna chi flas o'r math o fideos sydd ar gael i rannu gyda rhieni. Cofiwch os oes gennych chi unrhyw gwestiynau pellach, nodwch hynny yn y chat. Um, yn ogystal, rydyn ni wedi creu dogfen o gwestiynau cyffredin i'ch cynorthwyo ymhellach i ddod i adnabod yr adnoddau dysgu carlam. Mae'r rhain hefyd ar yr ganolfan gefnogaeth gwe. Drosodd rwan i Gwawr sydd mynd i gyflwyno agweddau'r Cyfnod Sylfaen. Diolch, diolch Manon. Da ni wedi gweld sut mae'r model yn edrych yng nghyfnod allweddol 2. Bi am i ni rwan weld sut mae hyn yn gweithio ym mhedagogaidd y Cyfnod Sylfaen. Diolch Hywel.

problem technegol ar hyn o bryd, mae'n ddrwg iawn gen i. Mae Hywel wrthi yn trio uh, cael yr fideo i redeg. Dyna ni.

ymddeiriadau am hynny eto, a Hywel yn gyrraedd cael gynnig arni, gobeithio gawn ni y tro hyn. Mae'r model EEF wedi addasu i gyd-fynd â chwricwlwm y cyfnod sylfaen yma yng Nghymru. Mae'r model wedi'i selio ar y cwricwlwm yn Lloegr, sy'n cynnwys Early Years Foundation Stage a Cyfnod Allweddol Un. Fel y gwyddwn, mae Cyfnod Allweddol Un yn Lloegr yn edrych yn wahanol iawn i flynyddoedd un a dau yma yng Nghymru. Mae ychydig o debygolrwydd rhwng yr Earliest Foundation Stage a dosbarthiadau meithrin a derbyn, ond y prif wahaniaeth yw fod yr Earliest Foundation Stage yn cael ei arwain gan y plant ac mae'r Cyfnod Sylfaen yng Nghymru, gyda chyd-bwysedd o'r dysgu wedi arwain gan y plentyn ac wedi arwain gan yr oedolyn. Mae canllawiau Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf yn cefnogi'r ffaith na ddylai addysgeg y Cyfnod Sylfaen gael ei golli yn ystod y sefyllfa bresennol. Dyma ddau ddyfyniad pwysig rydym wedi gymwys o'r canllawiau diweddaraf. Mae dychwelyd at weithrediadau'n arbennig o arwyddocaol i ddysgwyr y blynyddoedd cynnar sydd ar gam holl bwysig yn eu datblygiad gwybyddol sy'n cefnogi eu dull o ddysgu. Ac yn ail, mae ethos, dull gweithredu ac addysgag y Cyfnod Sylfaen yn dal yn holl bwysig, ac mae modd ei defnyddio gyda'r holl ddysgwyr yn y blynyddoedd cynnar ac yng nghyfnod oll lefel 2. Felly, mae'r model rydym wedi datblygu yn cefnogi'r ffaith fod angen targedu sgiliau penodol er mwyn sicrhau fod gan y dysgwyr fynediad i weddill y dysgu. Mae'r enghreifftiau a ddefnyddir o fewn profiadau holistaidd yn dilyn addysgeg y cyfnod sylfaen. Mae'r sgiliau hyn yn flociau adeiladu ar gyfer dysgu yn y dyfodol. Fel y gwyddom, rydym yn datblygu gallu gwybyddol y dysgwyr ieuengaf. Mae'r dysgwyr hynwy angen profiadau concrit yn y cychwyn cyn symud ymlaen i brofiadau haniaethol. Felly, mae'r model yn gofyn am addysgu sgiliau penodol mewn tasgau ffocws ac yna llawer o gyfleoedd i ymarfer a chymhwyso'r sgiliau yn y ddarpariaeth barhaus, darpariaeth wedi'i chyfoethogi, yn yr ysgol neu yn y cartref, yn holl ddibynnol ar y sefyllfa bresennol. Gwneir llawer o'r sylwadau yn y Cyfnod Sylfaen, yn arbennig adeg yma'r flwyddyn, ac yn enwedig eleni, er mwyn adnabod anghenion, galluoedd a diddordebau'r dysgwyr. Mae'n hanfodol gwahaniaethu'r ddarpariaeth a rhyngweithiad yr oedolyn i gwrdd ag anghenion phob plentyn. Os oes unrhyw oedi mewn datblygiad y plentyn neu awch y plentyn i ddysgu yn dilyn y cyfnod clo, er enghraifft oedi neu datblygiad gwyboddol a chorfforol, mae angen i ymarferwyr gynllunio cefnogaeth ac ymyrraeth gan ddefnyddio adnoddau addas a chefnogaeth oedolion i dargedu'r sgiliau penodol hynny. Felly, mae'r arsylwadau yn bwydo'r broses gynllunio. Addysgu'r tasgau ffocws, tu mewn a thu allan yn yr ysgol neu yn y cartref. Os ydynt gartref, mae angen mynediad arnynt i brofiadau dysgu cyfoethog, felly mae'n bwysig ystyried pa adnoddau sydd ar gael i'r plant adref i ymarfer y sgiliau llwyddiannus, neu drwy darparu pecynnau o adnoddau i'w hanfon gartref, neu drwy ddefnyddio gwrthrychau bob dydd sydd ar gael iddynt. Dylai'r ymarferwyr fodelu sgiliau sydd angen i'w datblygu os yw'r plant gartref, ac mae angen darparu fideos a chanllawiau cyfarwyddol i rieni er mwyn sicrhau cynnydd yn nysgu eu plant. Mae'r model wedi ddatblygu i hybu sgiliau dysgu annibynnol. Efallai fod rhai plant wedi anghofio eu sgiliau dysgu annibynnol, neu heb y sgiliau hynny, ac ddim wedi mynychu unrhyw weithrinfa neu gylch chwarae. Mae lefel y sgiliau angen ei gwahaniaethu, ac o bosib bydd angen newid y cyd-destun. Mae adrannau o fewn y model yn hyblyg ac yn eistedd o fewn y model dysgu cyfunol, ble mae'n bosib cyflwyno rhannau yn yr ysgol, gartref neu dim ond gartref. Gan ddilyn y model dysgu cyfunol, mae'r adrannau a uwcholeuwyd mewn melin yn cael eu cyflwyno yn yr ysgol, Yr adrannau sy'n frown yn cael eu cyflwyno gartref. Does dim rhaid cael cyfnod clo neu dosbarth yn hunan-ynysu gartref er mwyn gweithredu y model dysgu cyfunol. Gall hyn fod yn rhan o'ch darpariaeth dyddiol. Rôl yr oedolyn. Ysgogi ac arsylwi. Arsylwi plant gydag adnoddau o fewn yr ardaloedd a darparu profiadau fydd yn ysgogi set o sgiliau. Addysgu sgiliau â ffocws, adnabod y sgil, addysgu, modelu y strategaethau penodol i berfformio'r sgil o fewn y ddarpariaeth tu mewn a thu allan. Ymarfer a chymhwyso sgiliau a ddysgwyd ac a gyflwynwyd. darpariaeth barhaus ac wedi chyfoethogi. Ymarfer a chymhwyso sgiliau drwy amrywiaeth o brofiadau, cyd-destunau bywyd go iawn, addysgu holistaidd er mwyn hybu'r annibyniaeth. Adolygu, adborth a blaenborth. Arsylwi disgyblion o fewn yr ardaloedd yn defnyddio'r sgil drwy brofiadau dysgu holistaidd. Asesu a chynllunio'r camau nesaf. Mae rôl yr oedolyn yn llifo drwy'r model yn ei gyfanrwydd. Rôl yr oedolyn yn achos dysgu carlam yw bod ganddynt ddealltwriaeth gadarn o'r sgiliau sy'n cael eu haddysgu, eu bod yn rhoi arweiniad clir ac yn addysgu'r sgil penodol hwnnw. Byddent yn modelu'r iaith ac ymddygiad o fewn yr ardaloedd tu fewn a thu allan. Wrth arsylwi, byddant yn cofnodi, asesu a chynllunio'r camau nesaf yn nysgu'r disgyblion. Byddant hefyd yn cefnogi, yn sgaffaldu, yn procio ac yn rhoi cliwiau fel bo angen. Drwy hyn oll, byddant yn hybu dysgu annibynnol ac yn defnyddio cwestiynu effeithiol er mwyn asesu dealltwriaeth y disgyblion a symud y dysgu yn ei flaen. Wrth arsylwi, bydd yr oedolyn yn hwyluso anghenion dysgu ac yn adnabod diddordebau'r disgyblion hefyd. Dyma enghraifft o fodel ar gyfer meithrin a derbyn. Yn y golofn gyntaf, mae camau o'r model. Yn yr ail golofn, ceir canllawiau i gefnogi camau o'r model. Yn y trydydd colofn, mae enghreifftiau posib o sut i ddatblygu'r sgiliau penodol. Ac yn y pedwerydd golofn, mae canllawiau ar gyfer yr oedolyn. Fel y gwelwch chi, y sgil sy'n cael ei ddatblygu yw cyfri hyd at 5 neu 10 o fewn cyd-destun bosib y tri bwch gafr. Defnyddir cyfuniad o ddulliau i addysgu ac ymarfer y sgil o fewn profiadau trawsgwricwlaidd o fewn ardaloedd dysgu tu fewn a thu allan. Y cam cyntaf yw arsylwi cyfri o fewn profiad dysgu corfforol tu allan, lle mae gofyn i'r plant adeiladu pont gyda chyfarpar mawr tra'n actio'r stori a cherdded dros y bont. Gofynnir i'r plant gyfrif y camau wrth groesi'r bont, yn amlwg gan wneud yn siŵr ei fod yn ddiogel i wneud hynny. Gall yr ymarferydd asesu gallu'r plentyn i gyfrif yn gywir a chynllunio'r tasg ffocws nesaf yn deillio o hynny. O fewn adran y tasgau ffocws o'r model, mae canllawiau a dolenni ac hefyd amrywiaeth o ganeuon a hwiangerddi ar gael i ymarfer cyfri fel rhan o ddarpariaeth dyddiol i'r plant i dysgu. Yna, mae cyfleoedd i ymarfer y sgil yma mewn cyd-destun bywyd go iawn, tra'n adeiladu pontydd yn yr ardal flociau neu ardal adeiladu, chwarae gemau tu allan, cyfri setiau wrthrychau, er enghraifft gwrthrychau naturiol o fewn yr amgylchedd tu fewn a thu allan. Gartref, gall y plant fod yn chwarae hopscotch, adeiladu pontydd drwy ddefnyddio gwrthrychau bob dydd, gan gyfri y nifer o wrthrychau a ddefnyddiwyd. Gellir cymryd rhan mewn gweithgareddau hwyliog, er enghraifft sialens creu tŵr gyda rholiau toiled neu rholiau cegin. Dylid bod cyfleoedd i asesu'r sgil yma yn digwydd o fewn gweithgareddau dyddiol, er enghraifft adeiladu tyrau neu blociau, cyfri wrth hercian neu wrth neidio, a chyfri gwrthrychau o fewn eich chwarae naturiol o fewn yr ardaloedd. Mae Esiampl Blwyddyn Dau yn defnyddio profiadau mwy haniaethol wrth ddatblygu'r sgil o sgrifennu estynedig gan ddefnyddio ansoddeiriau, berfau ac enwau. Ym mhob un rhan o'r model, y profiad ysgogol, y dasg ffocws, a'r weithgaredd adolygu, bydd angen defnyddio dyfais digidol gyda'r gallu i dynnu lluniau a recordio troslais. Neu gallwch ddefnyddio ap digidol, er enghraifft Seesaw, a fydd yn ddelfrydol ar gyfer y dasg. Gall y weithgaredd derfynol gynnwys defnyddio cyfuniad o apiau, er enghraifft Adobe Spark Video, Strip Design, PAW neu Seesaw. Ceir amrywiaeth o weithgareddau dilynol yn yr ystod ardaloedd i ymarfer a chymhwyso a defnydd o ferfau, ansoddeiriau ac enwau i ddatblygu a chreu brawddegau ymestynnol. Mae cyfleoedd i blant fod yn greadigol drwy greu cwrs rhwystrau ar charwyr, creu clawr llyfrau, chwarae gemau gyda ffrindiau ac aelodau o'r teulu, er enghraifft y gêm Give Us a Clue. Mae posib addasu'r ddau fodel yn llwyr, a hynny'n hollol ddibynnol ar y ddarpariaeth sydd ar gael gennych. Mae'r modelau yma ar gael yng Nghanolfan Cefnogaeth Gwe. Diolch, wel, um, ga i ymddiheuro am y problem yn tech, y technoleg reit ar gychwyn y fideo yna. Um, os oes unrhyw gwestiynau? Mae 'na gwestiwn wedi dod ar y chat. Diolch yn fawr iawn i yy yr person sydd wedi holi'r cwestiwn. Yy y cwestiwn ydy os ydy'r modelau ar gael yn ddwyieithog, ac yn sicr yndyn ma'r modelau'r holl adnoddau ar gael yn y ddwy iaith. Cofiwch gysylltu um, os oes gennych unrhyw gwestiwn, croeso chi gysylltu yn ni drwy llythrennedd ar rhifedd at gwegogledd.cymru neu os ydych chi isio, um, os gennych chi unrhyw gwestiwn parthed y cyfnod sylfaen, byddwch chi'n cysylltu'n uniongyrchol ag Anna Mina ar Anna Hughes at gwegogledd.cymru neu Gwawr Eleri Thomas at gwegogledd.cymru. Diolch Gwawr. Dwi'm yn gweld dim un cwestiwn arall, felly da ni wedi clywed am y dilyniannau neu'r modelau dysgu cyfnod sylfaen ac chyfnod allweddol 2. Rydym nawr am edrych ble maent wedi lleoli ar y ganolfan gefnogaeth gwe, ac yn ogystal symud ymlaen i ail ran y sesiwn heddiw, sef yr adolygiad o dystiolaeth. adnoddau dysgu carlam Lleolir holl adnoddau dysgu carlam o fewn y Ganolfan Gefnogaeth Gwe. Ewch i wefan Gwe Gogledd a chlicio ar y ddolen Canolfan Gefnogaeth Gwe ar frig y dudalen gartref. Bydd angen dethol eich iaith. Mae'r Ganolfan Gefnogaeth Gwe yn cynnwys yr holl adnoddau a grëwyd yn ystod y cyfnod Covid. Bydd angen clicio ar Addysgu a Dysgu ac yna Dysgu Carlam. Unwaith yn y ffoldr Dysgu Carlam, fe welwch yr adrannau, Enghreifftiau Ddilyniant Dysgu, Adolygiad y Dystiolaeth a Strategaethau Addysgu a Dysgu. Yn yr adran Enghreifftiau o Ddilyniant Dysgu, dewch o hyd i'r holl fodelau Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2, Llythrennedd a Rhifedd a drafodwyd yn ystod y rhan gyntaf o'r sesiwn. Nawr rydym am edrych ar yr adran Adolygiad a Dystiolaeth. Byddwch yn gweld ei fod yn cynnwys pedwar adolygiad sy'n crynhoi'r dystiolaeth sydd ar gael ar gyfer amrywiaeth o raglenni addysgu a neu ymyriadau a ddefnyddir yn aml mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. Y pedwar adolygiad o dystiolaeth yw, rhaglenni ymddygiad a lles, rhaglenni llythrennedd, rhaglenni rhifedd a rhaglenni llythrennedd a rhifedd ar-lein. Un o'r prif ystyriaethau wrth chwilio am ymyraethau neu raglenni yw a oes ganddyn nhw sylfaen dystiolaeth, naill ai yn y llenyddiaeth ymchwil neu sylfaen dystiolaeth a ddarperir gan ddatblygwyr y rhaglen. Mae natur ac ansawdd y dystiolaeth yn amrywio'n sylweddol, o astudiaethau peilot ar raddfa fach i hap dreialon wedi rheoli. Nid oes tystiolaeth o effaith rhai rhaglenni. Mae'r pedwar adolygiad hwn yn rhoi crynodeb o'r dystiolaeth gyfredol ar gyfer ystod o raglenni ac ymyraethau a ddefnyddir yn gyffredin. Er mwyn i'n helpu ni drefnu'r wybodaeth mewn dull sy'n fwy systematig a defnyddiol i ysgolion, rydym wedi cyflwyno'r canfyddiadau ar nifer o nodweddion allweddol. Disgrifir y rhain fel meini prawf cynhwysiant sylfaenol ac eilaidd, ac maen nhw'n cynrychioli'r agweddau pwysig i'w hystyried wrth werthuso gwahanol raglenni ac ymyraethau. Cyflwynir y wybodaeth mewn cronfa ddata Excel o'r ymyraethau sydd ar gael, gan gynnwys manylion ynghylch rhaglenni ac ymyraethau y gwyddom sy'n cael eu defnyddio'n gyffredin yn ysgolion gwe. Yn ogystal â gwybodaeth am effeithiolrwydd, cost a gofynion hyfforddiant, Rydym hefyd, lle bo modd, wedi ychwanegu dolenni i'r darparwr neu'r cyhoeddwr all gynnig cymorth pellach. Gellir hidlo bob cronfa ddata yn rhwydd i chwilio naill ai am raglen benodol neu gyfnod allweddol. Hyderwn fod crynhoi'r canfyddiadau hyn yn rhoi'r wybodaeth angenrheidiol i addysgwyr iddynt wneud penderfyniadau mwy gwybodus sy'n seiliedig ar dystiolaeth, a hynny er mwyn sicrhau'r effaith orau ar ddeilliannau'r disgyblion. Y rhan olaf o'r adran Dysgu Carlam yw'r Strategaethau Addysgu a Dysgu, sydd wedi'i rannu i lythrennedd a rhifau. Byddwn yn cyflwyno gweminarau sy'n canolbwyntio ar Strategaethau Addysgu a Dysgu yn y dyfodol agos. Bydd manylion ar sesiynau hyn ym Mwletin Gwe. I ategu pwrpas yr adolygiad o dystiolaeth yw i roi gwybodaeth a chefnogaeth wedi selio ar ymchwil, os ydych yn meddwl buddsoddi mewn rhaglen benodol, drwy gynnig gwybodaeth gyfredol all eich helpu gyda'r penderfyniadau. Os gyda ni unrhyw gwestiynau eraill yn yr chat hyn yma? Dim byd. Ond os oes gyda chi unrhyw gwestiynau pellach, neu os ydych yn gwylio'r sesiwn yma wedi'i recordio, cofiwch gysylltu ar llythrennedd a rhifedd at gwegogledd.cymru. Bydd y recordiad wedi ei chylitha ar safle YouTube. Yn ogystal, bydd o ddi fewn i'r adran gweminarau ar y ganolfan gefnogaeth gwe.